Ê bi Xwedê xwe min got a baş ew ez wî têxim hepsê di. Her roj heta taliya şevê ewê bi kaxeta û qeremaça bilîzi û taliya şevê wê were xwe li ser min rast bik û razî. Ê ma ev zilam in? Na walla ne ti zilam in. Ez nemakarim pêr biqedînim. De kal Almanya tê çi bikir zilaman ê? Na bi Xwedê xeber a te îşî. Ma bê zilam jî li Almanya diqedin tê çi bikir zilaman ê. Ji ser êşê pêv ji wan nayê.

Xal, tu ne kurman cî? Belê çima? Xal, Zixdax, ez qurbana te. Êm ez ne ê hepsa me, gurçkê min dêşin, kêlekê min dêşin, pişta min dêşin. Dûra ku te bi ji vir derxist ez ê qîza xwe bidim te. Him, qîza te niha ji oktê ye. Rayê pêşamê tu dûra te xim şekê min çetir dîwara xim a. Şêrîn, hela wî derî vek Şêrîn. Postek ji ter hatiye hey sor gula Ji ter dibêjin lê lê xensê ji vir here Postek ji der hatiye hey sor gulan Şter dibêjin lê lê xensê ji vir here. Dibe ra dibêje hey bi zinê Rab xwe bi ser hev di rab rab Şter nivîsandin dibê sibê tu her welatê xwe ciyê tu jê hatî Min şter digo yadê pera bişîn ji xaltîkê min rê te digo na

Heqê te de ye. Ez û te em ê ji xwe re herin başûr. Em ê xanîkî ji xwe re kirê bikin û em ê ji xwe re kar bikin. Em ê ji xwe re kar bikin. Qey te dîtî ez mielma seremîka me ya ez karebçî me? Em ê çi karî bikin? Kar pir riqîza min.

Ê baş qîzan vê lempê vek û her hemamê jî xertûmê vek û kevirê mejla jî vek jibo em bixwer bivin. Li Kurdistanê gişî kehrebe tini tê çi bikij lempê welê. Gi bi dest min be ez ê dîwara jî vekim û li pişta xwe kim bixwer bivim. Qîzan, bala te lê em di tariyê diman. Tu wek yekî gora hişke virkî û di serê xwe dilêxin. Wêl em pê vegerîn, vegerîn. Vegerîn çêtir ez bêm çavê te derxim têxim destê te di vegerîn. Vegerîn em karê xwe pê xelas kin dû re yê vek.

Te xist sûcê min jî. Ev spinc rojan gihaştin Almanya serî bil ehmer dan me got ji we ji xwe li ser rakevin heta hûn ji xwe spinc li nih bînin û ê te te li bin min hişt heta roja îro yanî ev şeş salê wê li bin min î keçê ma te di nav livîna di xwe te di nav livîna di vedxwê î wê çi livînê te efnikî negirin. Em ê piçkî zû rakevin ji bo sibe sibê zû em derkevin û semtek jî di bêrîga me tin in. Em ê herin Belcîka li wê demê ji xwe re hinek pere deyn bikin û em ê pê derkevin. Xelk tên nanê tenûrî li vir lê dixin çi dikin ev ev çima wilo dîwar reş bûyî? Çima dîwar reş e? Ma wexta ku kelek di nav livîna de bû bîst û çar saeta zîtoka li dîwar xima ji xwe wê dîwar reş bibe. Giş gemara bin nigê te yî qîzan. Ya dê sibê em ê çi bikin? Sibê ez û te em ê bi me şê herin Belcîka cim xaltîka te sibhîya heta ê muhamî çarekê tişkî ji me re bibînin.

Wallahi adê em ji ser ma mirin law. Ma sar û how ez ji birçîna ketim. Yadê ez herim xwarinê bînim. Dê ziqûmê ji ku bînim. Va gundek li pişt vî çiyayê hane yî ezê herim hema çi ket ber min ezê bînim. Her ti şitke bik. Zû veger bênamûsê min bi tenê li vir nehêl ha.

Hey! Hey ew qizilqurt! Kahlabê dijmir ji ku derket? De bi xwedê ez neçûm malê heta ez tişkî bi xwe re bibim ji vir.